Croeso i Ben-y-bont ar gyfer rownd ola tymor arferol Super Rygbi Cymru. Wythnos yma, ni'n troi'n sylw at y ras i orffen yn chweched, y lle awtomatig ola yn y rowndiau terfynol. Dyma'r timau sydd â chyfle. Y Dewiniad sy'n chweched ar ôl hud a lledrith yn erbyn Glyn Ebwy a Pŵl Y nos Iau dwytha. Mae'r dewiniaid wedi dadgloi i'r amddiffyn. Mae Aberafan wedi dod a rhediad trychinebus i ben. Mae nhw'n neidio nôl i'r chwech ucha. Cafodd y Cwins barti yn y parc ar ôl codi i'r seithfed safle gyda'u buddugoliaeth nhw yn erbyn Pen-y-bont. Hughes Pas hir mas i Woolley! Ais gwych! Felly dim ond pwyntiau llawn yn eu gêm ola wneith roi siawns i Pen-y-bont orffen yn y chwech uchaf. Ie, cofiwch fod y chwech ucha yn cadarnhau eu lle yn y rowndiau terfynol, tra bod y pedwar isa yn mynd mewn i'r gemau ail gyfle. A chofiwch chi yn cael pwynt ychwanegol am ennill gyda mantes o bymtheg pwynt neu mwy yn y gynghrair yma. Os bydd Aberafan yn colli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru, mae Cwins Caerfyrddin pump pwynt ar eu hôl nhw yn seithfed. Mae Pen-y-bont angen i ganlyniadau mynd o'u blaid am angen cymryd chwe phwynt yn erbyn Llanymddyfri i gael unrhyw gyfle o gyrraedd y chwech ucha'. Os mae timau'n gyfartal ar bwyntiau, yna gemau sydd wedi hennill fydd yn cymryd blaenoriaeth, yna y lleia o gemau wedi colli, yna ceisiau wedi sgorio, os ni'n cyrraedd y pwynt yna. Felly, dyma beth sydd i ddod. Roedd angen dau bwynt ar Aberafan i sicrhau'r safle holl bwysig. Roedden nhw ar y ffordd i Rygbi Gogledd Cymru gyda'i tynged yn eu dwylo eu hunan. All Cwins Caerfyrddin cipio'r fuddugoliaeth oedd angen arnyn nhw i gael cyfle o orffen yn y chweched safle? Roedd sialens fawr yn eu gwynebu yn erbyn Casnewydd. Am y dwy gêm arall gyda ni ar eich cyfer, yn cynnwys y timau sydd ar y brig, Caerdydd a Glyn Ebwy. Ond fe ddechreuon ni yma ym Mhen-y-bont, amser ymuno â'n tîm SLWeBi, English language commentary is also available. Am ddechreuad gallai hwn fod i ben y bont. A'r cais yn dod, dwi ddim yn meddwl ta'r bachwr sy'n yr wythwr. Thomas Jevons, trydydd cais o'r tymor iddo fe am ddechreuad gwmws fel fydde Scott Baldwin, y prif hyfforddwr, wedi moyn iddi fod. Mae eisiau pedwar cais, mae eisiau chwech pwynt ar ben y bont heno. Harry Thomas ar bel o dan y gasel dde yna. Amon yn symud bach yn gynt. Fel yna, mae'n sgori mas yn yr eidl fel hyn. Fe yn penderfynu troi y ffordd arall tro yma ac yn tirio. Mae allan am ddyfru yn ymateb 12 munud ar y cloc a'r bachwr Harry Thomas yn croesi. Llywelyn oedd lan yn y gwt. Iadlu ar bel y tro. Mae wedi cyrraedd yn nôl i'r bachwr. A Dino Dafalen, dod reit trwyddo. Williams yn goffo'r chwarae. Wilkins Bennell, pas hir, Ed Howley! O, oh, amseru hwnna yn hyfryd i Cam Ellis, ail gais i Ben y Bont. Signo am ddiffyn llan ymddyfru mewn y gŵr perig, Ed Howley, yn rhoeddi i Cam Ellis, pedwerydd cais o Super Rugby Cymru iddo fe. Ffinell sy'n signo blaenwyr mewn a tynnu'r amddiffyn mewn. Mae un bas hir yn cyrraedd y pedwerydd. Dean yn amddiffyn Llanymddyfri a mae'r bas 'na gan Ed Howley wedi cael ei mesur yn berffeth. Yn hanner meddwl mae'n unan, ond yn penderfynu roi'r bas hir allan i'w esgellwr. A mae hwnna'n dipyn o gais gan Pen-y-bont. Potter. Penderfynu. O, rhedeg i tro yma, mae Tommy Lewis, mae cyflymdra ganddo fe a'r cyrorthwy nôl tu fewn. O, McDonald yn cael ei lorio, ond y symudiad yn parhau i gorffe mynd gyda'r momentum dros y llinell gais a ni'n gyfartal. Y cais yn un dilys i George McDonald. Y bylchiad, hanner bylchiad oedd e, darganfod Tommy Lewis, a wedyn, fel pob mewnwr da, gyda'r llinell cynorthwyol na, y mewnwr MacDonald yn croesi am y, am y cais. MacDonald yn cicio fel mae wedi gwneud trwy Gydol yr hanner cynt yna, Howley yn gwrthymosod yn hyfryd, yn agor lan. Cysell trwy Fenyn, Howley. Fe'n penderfynu cicio. Wilkins ar ôl i. O, oh, rwy'n cael llaw chwith i hwnna. Ww, sdim dyfarnwr teledu, mi fydd na sgwrs. I don't think he's ground with that, has he? There's no downward pressure and he's grounded on the ground. Okay, try is good, lad. Yeah. Sgwrs rhwng y tîm dyfarnu a'r cais yn sefyll. Gewn ni weld i eto am ddechreuad amfylchiad i Ed Howley. A Ryan Wilkins y seren nôl o Australia yn lliwiau pen y bont. O, plonc. Mae hwnna lawr. McDonald. Worrell. Alfie Llywelyn, ydyw e'n gryf dros y bel? Wel, oedd. Potter. Jack Davies yn y lain. Jack Davies yn torri trwy oedd o. Rwydd. Pas arall gan Tommy Lewis. I ddod i George MacDonald o dan y pist. Na chi'r rhediad. Yn defnyddio'i fraich ddeg e. Cadw'r amddiffyn oddi ar. A wedyn y bas Pert i'r mewnwr. Mall access illegal. Y jobyn cynta wedi wneud. A mae'r Yardley na a'r bel nôl yn ei ddwylo fe. Cyfle i fe fynd isel sy'n rhaid i fe fynd. A mae'r bel na ar lawr, oeddi mai. Evan Yardley yn croesi. Cais pwynt bonus yw hwnna i Ben y Bont. McDonald dal yn fewnwr. Sheldon mewn i Alfie Llywelyn. Alfie Llywelyn di gael gêm dda. Hughes ar y cae hefyd. Newidiadau dir i'r porthfyd. Jones, ydy'r cyflymdra ganddo fe? Na, mae'n penderfynu roi'r bas yn ôl i Tommy Lewis. Cais gwych i lan am ddyfru. O, y cais na wedi cael ei creu yn bert na'r llan am ddyfru. Ni'n disgwyl gweld cymal un ffordd a wedyn ôl i'r ochr dywyll. A Rhodri Jones ddim cweit y cyflymdra gydag ei fyn y holl ffordd on y dealltwriaeth, y gallu, y gweledigaeth gydag e i dal i drad. A wedyn trosglwyddo'r bel i Tommy Lewis. A mae'n sicr y cyflymdra gydag e i orffen y cais na. A na be ni fel arfer yn gweld gan Llan Ymddyfri. A oedd y cais na wedi cael ei creu yn bert iawn dan nhw. Wel, y gwahaniaeth rhwng ennill a cholli i ben y bont yw adre yn y gemau ail gyfle yn y Wildcards neu taith ar yr hewl a falle i rygbi gogledd Cymru. O, Jack Davies yw hwn, mae fe ar daith ar hyd y cae a bwydo Tommy Lewis. Un cais rhyw funud yn ôl a cais arall y tro yma o dan y pyst. Pumed cais i lan am ddyfru a ife dyna'r gêm. Ona chi bylchiad cyflymdra y cefnwr yn dod o'r dŵf, o dod o dŵfwn. Yn trial darganfod i gyd chwaraewyr ac yn darganfod Tommy Lewis. Trwodd mae Nash yn mynd. Sia cymorth yna fe. Morgan Jones di dwy'n y bel. Gwaith gwych ganddo fe. Phillips. Cic gosbi ben y bont. Price. Yn llwyddo. Galle honna fod yn allweddol i obeithion pen y bont. Chwe phwynt o fantes gan y porthmyn. Troscais mae angen ar Pen-y-bont. Dyma'r hyrddiad yn dod nawr, Cory Lewis a'r bel yn ei ddwylo fe. Maen nhw'n symud mlaen nawr. Pawb mewn a Nash mewn a rhaid cadw'i trad. Ar yr eiliad dyngedfennol a bwrw'r llawr! Mae'r law yn yr awyr! Ben Breakspear wedi gweld Cory Lewis yn cael y bel lawr. Pumed cais i Ben y Bont, pwynt sydd ynddi. Hon fydd y weithred ola. Odi Luke Price yn gallu ennill i i Ben y Bont. Wel, oedd hi'n agos, ond lan nath y llumane. Mae Llanddybri wedi cael ei trechu am y tro cyntaf mewn saith blynedd ar gair Bragdy. A mae bois Pen-y-bont yn gwenu. Cracar o gêm o dan y llif o leiadau yn Super Rygbi Cymru. Y sgôr terfynol, Pen-y-bont 34, Llanymddyfri 33. Ben, llongyfarchiadau, gêm anhygoel ar y diwedd hwn. O, fi'n gwybod, uh, nes i, nes i meddwl dwi wedi colli e pryd nes i uh, gadael Jack trwy iddo, ond uh, na, chwarae teg i'r boys, nes i dal ati a Chwarae teg i Pricey hefyd, he kicked that in alright i'r diwedd. Beth mae hwnna'n meddwl i, i ti fel i tîm fel bethau, fel oh, garfan? Wel, mae, mae hynna'n confidence boost enfawr, ti'n gwybod, game all of y tymor, ni'n mynd mewn i'r play-offs nawr gyda, ti'n gwybod, ni wedi ennill am y tro gyntaf ers Ionawr dwi'n credu yn y, yn y cyngrair, so just y confidence boost mae hyn yn rhoi ni wythnos nesaf, mae, mae hynna'n masif. Brilliant, pob lwc, diolch yn fawr. Eiras, wydych chi, uh, ar y hanner, chymod, diffyg cywirdeb oedd, oedd y problem. Dyna falle le colloch chi? Ie, yeah, ngymwysg, gyda ni digon o cyfleuon, uh, a jyst eto gormod o camgymeriadau, rhoi, rhoi digon o cyfleuon yn nhw i, i dod mewn i dwy'r i geni, a yn y diwedd, nath na dangos ffynnydd fel cochyn i'r gêm. Wel am ddrama hwyr, Luke Price yn selio'r fuddugoliaeth gyda'r gic ola, um, a dde'n braf gweld be oedd y fuddugoliaeth yn golygu i'r clwb yma. Maen nhw wedi gorfod aros amdano fe tymor yma. Ie, yeah, oedd yn buddugoliaeth um, heiddiannol iawn, a oedd yn meddwl siw gymaint i'r chwaraewyr fel grŵp a'r garfan. Ni wedi sôn uh, sawl gwaith pa mor uh, ddawnus mae'r garfan yma, a hefyd pan ych chi'n ystyried y profiad sydd gyda'r hyfforddwyr, mae fe'n uh, wneud e falle fwy anodd i Cymru pan maen nhw'n colli y gêm yn manwyri, ond mae'n y ffordd wnaeth nhw ennill y gêm, dangos uh, lefel y fwy o, o oedfedrwydd, um, a wedyn uh, dyfod parhad i mynd trwy dda ennill y gêm. Ia, yeah, ser yn y gêm yn dod o'r tîm gollodd. Rodri Jones e, yn cipio ser yn y gêm. O'n i'n meddwl bod nhw mewn rheolaeth ar un adeg yn yr ail hanner na, Ifan? Ie yeah, do, pam enwes i Rodri Jones fel seren y gêm, oedd allan am ddyfru'n edrych eitha gyfforddus yn, uh, yn mynd mewn i'r 5 munud ola yn y gêm, yn wedig fel gyda'r chwaraewyr uh, oedd yn do, dod oddi ar y fainc, o'n i'n meddwl oedd digon gyda nhw i gallu cloi'r gêm na mas, ond o ran Rodri Jones fel seren y gêm, o'n i'n meddwl oedd i brofiad wedi dod i'r amlwg, yn ystod y gêm na pam oedd eisiau rhywun jyst i, i uh, tywelu pethau lawr. Oedd e'n un o'r llan ymddyfru yn edrych ar a o'n i'n meddwl oedd wedi i, i chwarae. Oedd e'n gadarn iawn yn ganol ca, ond credu mae rhaid sôn hefyd y byti Ryan Wilkins i wrthwynebu dde yn y Cris Rhif 12 na os byddai'r uh, pen y bont ar y blaen pan fydden ni yn enwi seren y gêm. Fi'n credu mai fe uh, bydden ni gael e, ond uh, Na'r seren y gêm yn uh, mynd i Rodri Jones. Ie, yeah, mae'n rhy hwyr i newid y benderfyniad nawr. Y pen y bont adre felly yn y gemau ail gyfle. Llan ymddyfru, maen nhw dal wrth gwrs yn mynd syth i rowndiau terfynol. Oedden nhw dal yn cael ei ystyried fel un o'r ffefrynnau i godi'r tlws er gweitha'r golled? Ie, yeah, mae rhaid i nhw. Mae, A flick of a button maen nhw'n gweud efo'n Saesneg, pob, pob tro maen nhw moyn wneud rhywbeth wirthiol, mae, mae, mae gyda nhw'r allu i sgori'r cais. Ie, mae wedodd Eiros Evans bod falle diffyg cywir y debodd y problem hyn, o, fi'n cytuno hefyd, diffyg cydleniad, cydleniad oherwydd falle y wahanol chwaraewyr y dath mewn, um, ond mae siw gymaint o ddawn gyda nhw uh, fel garfan, o'r ffordd maen nhw mare uh, yn, yn, uh, yn bendigedig. Right, at ein gêm nesaf nawr, lle ni'n gobeithio gweld yr un lefel o gyffro. Er y fuddugoliaeth 'na i Ben y Bont, ro'dd cyfle gyda Cwins Caerfyrddin myn uwch eu penne wrth iddynt groesawu Casnewydd i'r Parc. Allen nhw greu sioc yn erbyn y tîm o Went. Tafliad cywir gan Tyler Olding, dod o hyd i'w gapten Ben Roach. Bel yn cael ei weithio nôl i gesel y bachwr. Yr wyth blaen. Yn gweithio fel un. Logan Franklin yn cwrio amdani. Yn dod ei Estyn Galton mewn ar yr ochr dywyll. Franklin eto yn dod o hyd i David. Mae Bale wedi cael ei tharo mlaen, ond gigos. Jack Lloyd yn mynd â'n gyflym a'r maswr sy'n croesi am y cais agoriadol. Scrum ar hanner ffordd i gyfyrddin. Ellis Payne yn sythu nôl ar tu fewn at Jack Howells yn y penwys di yn pinio i glistiau nôl yn mynd am y llinell gais o gorffeniad pen i gamp gan y canolwr. Franklin yn lliwio'r chwarae fel mewnwr. Yn dod o'i flaenwyr, dadlwytho. Destlus i'r prop. Better yn bryn eto Franklin yn gwahodd y clo Max Williams i groesi. Gwaith corfforol gan yr ail reng. Lewis David. Yn brin o'r ddwy ar hugen. Max Williams yn y chwarae. Unwaith yn rhagor. Y blaenwyr eto yn neud yn dda i ryddhau'r dwylo. Yn lledu at Lloyd Lewis. Nôl ar y tu fewn at y capten Ben Roach. A pwynt bonus yn y god. Max Williams yn codi'n athletig i'r awyr. Nôl at Golding, yn hwylo am Lloyd Lewis. Ar ei ysgwydd, oddi ar ei drod hwyth yn croesi dan y pist, Lloyd Lewis. Chydig o feddiant i'r tîm cartre ar ddechrau'r ail hanner yma. Mynd drwy'r cymale, cadw un dyn ymhlith y blaenwyr. Fetr ar y tro. Sean Jones yn troi ac yn troelli fetr yn bryn. A'i bartner fi'n credu yn yr heng flan, James Newnion sy'n tirio. Franklin yn dod â David mewn ar yr ochr dywyll sy'n dadlwytho i Williams yn cyfuno yn chwilio am yr ail gyffyrddiad yna Franklin Jenkins, bum metr yn brin. Gwaith adeiladol da fan hyn gan flaenwyr Casnewydd a Williams sy'n croesi am ail. Anniben, y bel yn cael ei rhwygo gan Gasnewydd. Yr gic letraws gan Jack Lloyd yn adlamu i Estyn Colton a'r bas nôl ar y tu fewn. Jonathan Morris sy'n tirio Yr eilydd fachwr yn Eirin Jenkins yn dod o hyd i Williams yn cylchu ma Jenkins yn gwahodd Scott Davies ar y llwybr tarw bron at y ddwy ar hugen. Nôl at yr olwyr, Jack Lloyd eto'n troi at y drod dde yna yn dod o hyd i Frewen a Penny ar y bas ola yn croesi i fynd a Chasnewydd dros yr hanner cant. Y sgwr terfynol, Cwins Gyfyrddin, un ar hugen, Casnewydd 56. I just made too many errors. We give the ball away too much, too much in the first half when we playing into a big wind. Um, wind died down, I think, in the second half. But um, at the same time, uh, you know, we were down 30 odd points at half time. It's um, tough going into it second half. Then. Momentum yn, yn anferth i ni fel tîm. Um, but just, boys, boys yn teimlo'n dda ar ôl y cae nawr, um, ni'n dod off yn y, yn y stafell newid. Um, y boys, boys yn gyd yn joio, a fi'n credu nawr mae Dani, well, y dydd Mawrth off, so mae boys sy'n haf, uh, hapus am na. A wedyn, ie, yeah, mynd mewn i'r uh, gemau cynderfynol, bydd yn, bydd yn neud gwahaniaeth mawr i wedi gallu llifo, llifo fel tîm. Um, yeah, a, a fi'n meddwl bydd y boys yn edrych mlaen ac yn hyderus iawn. Felly, ar ôl hyn i gyd, roedd Aberafan yn saff yn chweched, ond roedd un gêm ar ôl ganddyn nhw yn y tymor arferol, a dath hon oddi cartre y Mae Colwyn yn erbyn rygbi Gogledd Cymru, tîm oedd am chwarae yn y rownd ail gyfle wythnos nesaf. Cyfle ymosodol da i rygbi Gogledd Cymru. Angen y fuddugoliaeth fawr i gael y gêm gartre na lawr yr ochr dywyll. O drwad mae Jones, Caio Parry mor syml a hynny. Mae'r crysau gwyn drosodd. Whitlock, Broderick y canolwr, mor gry, Pedr Jones, dydd y ddau i gadw gafal arno fo. Dal na i Whitlock. Cymryd i sydyn, gei gosb, O, mewnwr am fynd yr holl ffordd. Sgôr gynta yr ymwelwyr. Dewiniaid yn dod unwaith eto, defnyddio'r blaenwyr rownd y gornel. Digon cry wrth gwrs. Broderick. O, oh, mae yna holl, mae yna fwlch rhy fawr. A mae Brafan ar y blaen am y tro cynta, ergyd i obeithio yn y gogs. Peter Jones. Mor fawr, mor gry y bachgan o glwb Gaernarfon. Ac ei gosb yn cael ei chwarae Sam Williams, defnyddio'r olwyr. McBride dros y top, Dion Jones allan i Rhys Tudor. Ochr gam un, o un arall i guro. Gwych gan Tudor. I'r canol, maen nhw'n mynd. A mae'n aml ddigodd Aberafan yn gallu mynd yr holl ffordd efo'r sgar nes symudol. Sol Hurley sy'n ar y gynffon. Whitlock yn disgwyl. Gleddwyr wedi stopio'r gwthiad am y tro. Whitlock yn rhoi llygaid i'r olwyr. Broderick Dunford i hwn. Y bas hir dros y top. Corey Lewis Jenkins. Nes y neb am stopio fo o fanna. Broderick. Y gig dros y top, Billy McBride ar ioli, lle mae hon am adlamu syth i ddwyl y McBride. Dyna'i ail o, a dyna'r pwynt bonus i'r tîm cartra. Yn frafan, edrych i daro gynta yn yr ail gyfnod i'r hyn gwipio gan Dion Jones. Caio Parry ar i holi, lle mae hon am eistedd i fyny. O, methu'r gic. Ond mae'r canolwr bagsio yna. Bagsio ni'n yr ail ras ydy Caio Parry. O, rhyw sy'n ei gilydd. Y tîm cartra drosodd eto. Lle y mae'n sefyll gêm gartra yn y rownd nesaf yn eich addawol i'r gogleddwyr a dyma nhw'n dod unwaith eto. Pawb a rhedeg ar y bel ar garlam Fackrell i fewn i'r dwy ar ugian. Yr amddiffyn a'r chwal Sam Williams. Sydd trwy'r bwlch, seithfed y tîm arbennig gan y gwynion. Llety, mae'r dewiniaid, Kleinman wedi cael cyfle i mosod yn yr ail gyfnod, ond Roderick trwy'r bwlch, Corey Lewis Jenkins, neb o'i flaen os yn neb a'i stopio, ail yr asgellwr. Heather Jones, sydd eisoes wedi sgorio dau yn llygadu hat-tric, ond illa ddim o mor bell a hynny. Nôl tu fewn, y patrymau yn cael ei gweu. Sam Williams, mor bwerus yr wythwr, 2-3 dyn yn gorau i lusgo fo i lawr. A rownd y bwlch, rownd y cyrion, Gareth Parry, nawfed y gogleddwyr erbyn hyn. Wedi rhangipio Corey Lewis Jenkins yn y gwagle. Mae o am groesi am un arall, am ei drydydd o hat-trick i'r gŵr ifanc sy'n rhan o'r gweilch. Mynd yr afan yn mwynhau y cyfnodau ola yn y gêm yma. Edrych am gais cysur arall. Mae wedi cael pwynt bonus. A mae wedi cael chweched Rhys Thomas sy'n croesi am gêm, am sgwr.

Roedd hi'n edrych yn debygol taw Caerdydd base'n gorffen ar y brig, ond oedd unrhyw ddrama hwyr. Mi deithiodd Caerdydd i Bontyffŵl yn chwilio am un pwynt yn unig i sicrhau eu lle fel prif ddetholion y rowndiau terfynol. Ond diolch i gais Morgan Lloyd, y tîm cartre gipiodd y pwyntiau llawn, cyn i gais hwyr Joe Williams ddiogelu'r pwynt bonws oedd ei angen ar fois y brif ddinas i orffen ar frig y tabl. Roedd buddugoliaeth swmpus Casnewydd yn golygu bod angen buddugoliaeth ar Lyn Ebwy er mwyn gorffen yn ail yn y tabl. Caiff Joe Franchi yn helpu nhw ar eu ffordd, a hefyd yn sicrhau eu bod nhw'n gorffen y tymor gyda'r darian her. Mi roedd yna gais hwyr i Abertawe, Harry Houston yn croesi er mwyn dangos rhywfaint o gynnydd gan yr ymwelwyr wrth i'r tymor ddirwyn i ben. Felly, Caerdydd yn gorffen ar frig y tabl wedi'r tymor arferol, gyda Glyn Ebwy driphwynt y tu ôl iddyn nhw yn yr ail safle. Casnewydd a Llanymddyfri hefyd yn y pedwar ucha' yn golygu bod ganddyn nhw fantes gytre yn y chwarteri, gyda Phontypŵl ac Aberafan yn ymuno nhw yn yr wyth ola'. I'ch atgoffa, bydd y pedwar isa' yn chwarae gemau ail gyfle er mwyn cadw eu tymor nhw yn fyw. Roedd y fuddugoliaeth bwynt bonws yna dros Llanymddyfri yn bwysig dros ben i Ben-y-bont. Byddan nhw nawr yn croesawu Abertawe i Gar Bragdy. Tra bod y fuddugoliaeth yna i AGC yn erbyn Aberafan yn golygu bod nhw yn cael gêm gartre'. Cwyn Sgyfyrddin yn teithio i Fae Colwyn. Ei gwobr? Lle yn yr wyth ola, a dyma sut mae'r chwarteri yn edrych. Caerdydd yn herio unai Pen-y-bont neu Abertawe, Llanymddyfri yn croesawu Pont-y-pŵl, Glynebwy yn herio enillwyr y gêm rhwng RGC a Quins Gyfyrddin, ac yn ola, Casnewydd yn croesawu Aberafan. Wel, dyna ni, mae'r tymor arferol wedi dod i ben, ond peidiwch â phoeni achos fyddwn ni gyda chi ar Esparorec yr holl ffordd i'r ffeinal. tan i'r pencampwyr godi tlws Super Rugby Cymru am y tro cynta. Fe fyddwn ni'n ôl nos Iau gyda'r gynta o ddwy gêm ail gyfle rhwng Pen y Bont ac Abertawe. A mi fydd y rownd go gynderfynol yn fyw ar y trydydd o Fai, y rownd gynderfynol i chi ar Esper y Rec ar y degfed o Fai, a'r ffeinal, y rownd derfynol ar y deunawfed. Cyn hynny, mae mwy o rygbi byw i chi penwythnos yma gyda Scarlets yn gwynebu Leinster, gêm darbi arall i'r Gweilch yn erbyn y Dreigiau, a phêl-droed sy'n mynd ar sylw dydd Sul wrth i Wrecsam herio Caerdydd yn Rodney Parade yn ffeinal Cwpan Cymru. Wel, mae 'na digon o gyffro a chynnwrf dal i ddod yn Super Rygbi Cymru, peidiwch anghofio, fyddwn ni'n ôl nos Fawrth nesa' gyda'r uchafbwyntiau, ond tan hynny, hwyl fawr.